Moien, an da soen ech emol villmools Merci, dass Der komm sidd fir déi Pressekonferenz hei vun der Initiative pour un devoir de vigilance. Ech menge, bon, ech stelle vläicht direkt emol d'Leit vir. Ier ech ier ech eng kleng Intro maachen, Ech hunn nieft mer ass den Tommy Klein vun der TNS Ilres, deen d'Presentatioun vun der Etüd wäert maachen, de Jean-Louis Zeien, dann d'Mirna Costa an d'Antonia Argirova an ech selwer, de Pit Bach vun der Initiativ pour un devoir de vigilance. Dir wësst, d'Initiativ hat mer d'lescht Kéier scho ganz am Detail presentéiert. Ech wäert elo net nach eng Kéier de ganzen Tour maachen, mee et ass eng Initiativ, déi aus 17 Organisatioune besteet aus der Zivil Gesellschaft, déi sech zesummegedoen hu virun zwee Joer, virun zwee an en halleft Joer, am Mäerz 2018, mat engem gemeinsame, mat engem grousse gemeinsame Message, nämlech dee vum Respekt vun de Mënscherechter an den Entreprisen, déi zu Lëtzebuerg situéiert sinn, An dat an hirer ganzer Chaîne de valeur, an hirer ganzer Liwwerketten. Ronderëm dee Message gëtt et eng grouss Fuerderung vun der Initiativ, déi mer och schonn, also déi Der kennt, déi mer och scho matgedeelt hunn, dat ass déi vun enger nationaler legislativer Regelung op där heiter Fro, engem nationale Gesetz, dem Besoin fir en nationaalt Gesetz am Fong zu Lëtzebuerg ze schafe fir sécher ze stellen, dass Entreprisen, déi hire Sëtz hei hunn, och an hirer ganzer Liwwerketten am Fong d'Mënscherechter respektéieren, och respektéiere mussen, dass dat net op enger Fräiwëllegkeet ka baséieren, mee dass et hei och eng legislativ Regelung gëtt zu Lëtzebuerg, wéi dat jo dann och deelweis am Ausland de Fall ass. Mir hunn an deem heite Kader, Dir wësst, mir hate virun zwou, dräi Wochen eng Aktioun och virun der Chamber, déi mer gemaach haten, dat, dat wësst Der. Mir hunn awer och parallel dozou virun e puer Méint eng Etüd an Optrag ginn un TNS Ilres, fir hei ganz konkret och d'Bevëlkerung ze befroe par rapport zu deem, zu deem, zu deem grousse Sujet vun de Mënscherechter an den Entreprisen. Mir wëllen Iech déi, déi Resultater, dat wat dobäi erauskomm ass, dann och haut Presentéieren. Den Tommy wäert dat maachen. Dono wäert de Jean-Louis Zeien kuerz op d'Situatioun am Ausland agoen, haaptsächlech wat d'Minerais de conflit ugeet. Dann d'Mirna wäert iwwert den Aspekt Mënscherechter an den Entreprisen am Zesummenhang mat Ëmweltsfroen schwätzen an d'Antonia iwwert d'Kandidatur vu Lëtzebuerg am Conseil vun de Mënscherechter an der UNO. Ech wëll net ze vill virgräifen. Ech denken, ech ginn dann och dem Tommy d'Wuert. Ech wëll just soen, also ganz kloer gesäit een, datt d'Lëtzebuerger net just interesséiert sinn dorunner, fir en interessante Standuert ze si fir Entreprisen, mee datt se och ganz kloer awer soen, Et gi Spillregelen, déi Spillregele mussen definéiert ginn an et muss ee sech och un déi Spillregelen halen. Ech géif dann dem Tommy d'Wuert ginn, dee kann dann am Detail d'Resultat vun der Etüd presentéieren.
Bon, gudde Moien dann och vu menger Säit aus an Merci, dass Der un dëser Presentatioun deelhuelt an och Merci fir d'Aleedung. Dir wäert gesinn, an Dir hutt Iech jo all schonn en Exemplaire geholl, et sinn net vill Zuelen do, dofir awer ëmsou méi kloer Constaten. De Sënn am Fong vun der Presentatioun ass Iech just kleng e klengen Iwwerbléck ze ginn iwwert d'Schlësselresultater, och gekoppelt mat eenzelne statisteschen Observatiounen, wéi mir eis dat Ganzt erklären an och wéi mir et interpretéieren. Just kuerz eppes am Ufank zur Method. Mir hunn e representativen Echantillon vu 505 Leit gefrot. D'Interviewe sinn online iwwert eise Panel realiséiert ginn. An och rezent ass d'Etüd realiséiert ginn, wéi och scho gesot. Den Terrain ass gelaf vum 9 bis de 16 Oktober. Déi éischt Fro, déi Der am Questionnaire hat, ass vun engem klengen Text ageleet ginn. De Sënn vun dësem Text war, an dat hu mer och bei méi spezielle Kontexter hu mer dat öfters an eise Questionnairen dran, de Sënn ass, dass d'Leit informéiert ginn iwwert de Kontext, de Sënn ass, dass d'Leit verstinn, wat mat der Fro dono gemengt ass. Dat heescht, et ass am Fong nëmme gewiescht, och fir de Kontext ze setzen. An den Text selwer hu mer esou neutral wéi méiglech formuléiert a mir wollten einfach verschidde Perspektiven opweisen. Dat heescht, et sinn dräi Haaptinformatiounen, déi hei wichteg sinn. Et ass virun allem emol d'Informatioun, dass et allgemeng Entreprisë ginn, déi mat hire wirtschaftlechen Aktivitéite kënnen negativ Impakter op d'Mënscherechter hunn. Et ass déi zweet Informatioun, dass et Entreprisen och zu Lëtzebuerg ginn, déi hire Sëtz do hunn, déi och kënnen dora verwéckelt sinn. An dat Drëtt war, dass mer am Fong zwou Perspektive wollte erabréngen, wat d'Argumenter ugeet. Dat heescht, déi éischt Säit, déi soe kéint, d'Mënscherechter kënnen net nëmmen iwwer fräi op fräiwëllege Moosnamen begrënnen, dat heescht, dass mer do net wäit genuch ginn. dass dat och esou net wäert kënne komplett bekämpft ginn. A mir hunn awer och déi aner Perspektiv, wou et Argumenter ginn, dass ee seet, wann een dat zum Beispill national iwwert e Gesetz regelt, dass et do si kann, dass dat Auswierkungen op d'Kompetitivitéit huet, sief et fir d'Place, sief et awer och fir d'Entreprisë selwer, déi zu Lëtzebuerg sinn. An opbauend op dësem Text. Opbausend op dësen Text hu mir d'Leit gefrot, ob d'Entreprisë mat Sëtz zu Lëtzebuerg sollten verpflicht ginn, Moossnamen ze ergräifen, fir Mënscherechtsverletzungen an hire Liwwerketten ze vermeiden. Éischt Fro, éischt de klore Constat, Mir hunn 92 Prozent, déi esou fir en nationaalt Gesetz sinn, 63 Prozent soe souguer Jo, absolut. Direkt an der éischter Fro gëtt also eng ganz kloer Responsabilisatioun vun den Entreprisë gefuerdert. An ech soen Iech ganz éierlech, och wann natierlech den Text virdrun de Kader gesat huet fir dës Fro, et ass awer kloer eraus ze gesinn, dass wann d'Leit bis informéiert sinn iwwert de Kontext an se verstanen hunn, ëm wat et geet, da gëtt et eng ganz kloer Positioun zu Lëtzebuerg, déi kloer en faveur vu sou engem Gesetz ausfält. Och déi zweet Fro ass ageleet ginn duerch e klengen Text, an do ass drops higewise ginn, dass am Kader vun dësem Gesetz och thematiséiert an diskutéiert gëtt, och ob sollten Ëmweltzerstéierungen, déi en negativen Impakt op d'Mënscherechter hunn, sollte mat an esou e Gesetz mat opgeholl ginn. An opbauend op dësem Text hu mir d'Leit gefrot, ob d'Entreprisen zu Lëtzebuerg da solle verflicht ginn, Mesuren ze oder Moossnamen ze ergräifen, fir sech esou Ëmweltzerstéierungen kënnen ze verhënneren. An och do hu mer, zweet Fro, zweete klore Constat, 93 Prozent si méi oder manner iwwerzeegt, dass d'Entreprisen dës Moossname missten ergräifen. Dee Constat kann ee majoritär an alle Profiller observéieren. Do, wou et kleng Ënnerscheeder ginn, ass et an der Iwwerzeegung. A wann ech Iwwerzeegung soen, da mengen ech dat, wat hei am Donkelgréngen ass, dat sinn déi Leit, déi absolut hannendru stinn, an dat, wat am helle Gréngen ass, dat ass dat, wat éischter hannert esou enger Positioun stinn. An do gesitt Der, dass déi Leit, déi mat nach méi Iwwerzeegungen hannendru stinn, dat si méi oft Frae wéi Männer, an dat sinn och méi oft Leit, déi am private Secteur ënnerwee sinn a schaffen, wéi Leit, déi am ëffentleche Secteur sinn. Awer wéi gesot, an alle Profiller ass dëst déi majoritär Positioun. Déi drëtt Fro, an erëm en impressionnant Resultat, do hu mer 86 Prozent, déi soen, datt Lëtzebuerg, wann et ëm d'Kandidatur fir e Sëtz am UN-Mënscherechtsrot geet, méi glafwierdeg wär a senger Kandidatur, wann op nationalem Niveau esou e Gesetz géing ëmgesat ginn. An och bei der véierter Fro hate mer erëm e klengen Text, deen de Kontext sollt aleeden. An et ass ëm e Beispill gaang, wat sech jo och tatsächlech esou zougedroen huet. Dat heescht, mir hu gesot, ugeholl et kënnt op enger Palmueleg-Plantage an engem afrikanesche Land, déi enger Entreprise zu Lëtzebuerg gehéiert, zu Mënscherechtsverletzungen, sief et Ausbeutung vun Aarbechter, Kanneraarbecht oder Landraub. An opbauend op dësem Beispill si 85 Prozent vun de Leit sinn der Meenung, datt déi betraffe Leit sollte viru Lëtzebuerger Geriichter eng Entschiedegung fuerdere kënnen, ass och hei e ganz klore Constat. An awer erëm sinn et, wann et ëm d'Iwwerzeegung geet, Leit aus dem Privatsecteur, fir mech och éierlech gesot iwwerraschend, déi nach méi iwwerzeegt sinn, firwat fir dëst, wéi Leit am ëffentleche Secteur. Firwat iwwerraschend? Ma well een dovun ausgoe kann, datt et oft Entreprisen aus dem Privatsecteur sinn, also do wou d'Leit schaffen, déi nach méi oft vu sou Saache betraff sinn, wéi et hei zu Lëtzebuerg zum Beispill den öffentliche Secteur ass. Lescht Fro an och lescht Aleedung, déi ech Iech awer gäre géing virliesen, wou et iwwersat geheescht huet, am Joer 2021 muss all Memberland vun der Europäescher Unioun, inklusiv Lëtzebuerg, dat europäescht Reglement iwwer Konfliktmineralien ëmsetzen. Dat Reglement wäert eng besser Kontroll vun de Liwwerkette vu véier Haaptmineralien, also Gold, Zënn, Wolfram an Tantal, erméiglechen, déi dacks aus Gebidder stamen, déi vu bewaffnete Konflikter betraff sinn. An dann ass nach d'Informatioun komm, dass dës Mineralien, déi an Tablette, Smartphonen, etc. Verschafft ginn, dacks mat enger ganzer Rei vu Mënscherechtsverletzungen a Finanzéierung vu bewaffnete Gruppe verbonne sinn. Dat, wat wichteg ass natierlech, dat hei si keng Aussoen oder Interpretatiounen, dat si Fakten. An dat ass einfach e Kader, dee gesat gëtt, wou mer d'Leit einfach wollten doriwwer informéieren, dass se dee Choix dono eben och ganz bewosst mat allen Informatiounen, déi se brauchen, kënnen treffen. An an dësem Kontext si 87 Prozent domatten averstanen, dass d'Lëtzebuerger Regierung sollt ab dem éischte Januar reegelméisseg eng Lëscht publizéieren, wou d'Entreprisen drop opgefouert ginn, déi ënnert dëst europäescht Gesetz géinge falen. Ween lo an der Presentatioun, an Dir hutt et vläicht gesinn oder opgepasst, Dir gesitt, dass déi Proportioune vu Leit, déi d'accord sinn, sech oft änelen. Dir gesitt, dass oft déi Profiller, déi en faveur si vun deene Propositionen, déi mer am Questionnaire haten, sech och oft änelen. Firwat ass dat esou? Et ass am Fong ganz einfach, e Constat, et ass, well et déi selwecht Leit sinn. Mir hunn an eisem Questionnaire hu mer 68 Prozent, déi si mat alle Propositiounen, mol mat méi oder manner Iwwerzeegung, d'accord. Mir hu souguer 23 Prozent, also e Véirels vun der Populatioun, déi soen, si si mat allem absolut d'accord, mat alle Propositiounen, déi mer hei am Questionnaire opgefouert hunn. Meng perséinlech Interpretatioun ass dovun, dass et fir déi Leit eng Prinzipienentscheedung ass. Et ass, et geet manner ëm eenzel kleng Detailer, wat oder wéi dat Gesetz sollt vläicht spéider ausgesinn. Et ass awer eng ganz Prinzipienentscheedung, wann et ëm dese Sujet geet. Dat heescht, wann et drëm geet Mënscherechter ze garantéieren, wann et drëm geet Mënscherechtsverletzungen ze verhënneren, gëtt et zu Lëtzebuerg eng ganz kloer Positioun, datt déi responsabel Acteure solle responsabiliséiert ginn an datt en all Mesure sollen ergraff ginn, fir dat Ganzt anzebedämmen an och ze bekämpfen. Ech soen iech Merci vu menger Säit aus a ginn dann d'Wuert un de Jean-Louis weider.
Also fir eis, musse mer ganz kloer soen, vun der Initiative pour un devoir de vigilance hätten déi do Resultater net kënne méi eendeiteg ausfalen. Wann 92 Prozent vun der Populatioun fannen, et ass d'Aufgab vun der Politik, fir en nationaalt Gesetz anzeféieren, wat Entreprisen, déi hire Sëtz hei zu Lëtzebuerg hunn, verpflicht, Moossnamen ze huelen, datt keng Mënscherechtsverletzungen an hire Liwwerkette stattfannen, dann ass dat ganz däitlech. A wann ee seet iwwerzeegend, Eendeiteg, kloer sinn dat fir mech op jidde Fall déi Adjektiver, mat deenen een eigentlech och alleguerten d'Resultater ka charakteriséieren, och déi aner, wann et net nëmmen ëm de Prinzip vun engem nationale Gesetz geet, mee och ëm Ëmweltfroen, wann et ëm d'Fro vun der Responsabilitéit geet, dann ass et zimlech eendeiteg. A mir verstinn et op jidde Fall och an där Richtung, datt et, fir d'Politiker an deem Sënn och e gewëssen Optrag ass, fir déi Responsabilitéit z'iwwerhuelen an datt et och e kloert Signal un den zoustännege Minister Jean Asselborn ass. Mir hunn et virdru gesinn, Entreprisë kënnen souwuel e positiven wéi awer och en negativen Effekt op Mënscherechter hunn. An et ass net vu Muttwëll, datt mer fir e Gesetz antrieden, well et ginn effektiv net nëmme weltwäit Entreprisen, déi a Mënscherechtsverletzungen implizéiert sinn, mee och zu Lëtzebuerg. An da kann een net d'Aen zoumaachen, wann et ëm ausbeuteresch Kanneraarbecht geet. ëm Landgrabbing, ëm Ausspionéiere vu Mënscherechtsdefenseuren oder d'Zerstéierung vu Liewensgrondlagen. An natierlech, ech betounen dat och, gesi mer dat net eesäiteg, well et gi jo och hei zu Lëtzebuerg, déi elo schonn eng mënscherechtlich Suergfaltspflicht an hirer Liwwerkette sécherstellen, där ginn et, mee et ass awer nach ëmmer e groussen, an eisen Aen ze vill ee groussen Deel, déi sech net genuch mat hirer Liwwerketten ausernee setzen. An dat muss ee soen, Corona hin oder Corona hier, datt do nach eppes aussteet. An deem Sënn si mer keng Insel vun der Gléckséilegkeet a Saache Mënscherechter a Business. Eis Aktioun, déi mer den eeleften Eelefte virun der Chamber haten, do hunn, an ech wëll dat nach eng Kéier rappeléieren, do hu Politiker aus alle Parteien hir Solidaritéit fir en nationaalt Gesetz zum Ausdrock bruecht, och hei, wéi Der gesitt, den ehemolege Chamberspresident an den aktuelle Fraktiounschef vun der LSAP. Mir verstinn dat och esou, datt et iwwert d'Grenze vun alle politesche Parteien ewech eng politesch Kraaft gëtt, déi och nieft deem, wat d'Populatioun zum Ausdrock bréngt, en faveur vun esou engem Gesetz eben och sech ausdréckt. An natierlech soll een déi Etüd, déi de Moment vun der Universitéit Lëtzebuerg gemaach gëtt, ofwäerten a kucken, Wat kënnt do derbei raus? Inwiefern, wat fir eng Implikatiounen huet dat, wa mer en nationaalt Gesetz aféieren? Mee et brauch dono virun allem awer nach eppes aneschters, egal wat elo och do derbei rauskënnt, et brauch een e politesche Courage, fir d'Mënscherechter an de Liwwerketten entscheedend weiderzebréngen an esou och e Bäitrag ze leeschten um Wee fir eng europäesch Léisung. Mir stinn en net eleng do. D'Lëscht vun den Entreprisen, déi sech och fir eng Legislatioun ausschwätzen, déi gëtt eigentlech ëmmer méi laang. A mir hunn eis och gefreet iwwert e Resultat, wat elo ganz rezent an enger anerer Studie erauskomm ass, Mir wëssen et jo alleguerten, hei zu Lëtzebuerg si mer staark fokusséiert op de Finanzsecteur. Dofir ware mer frou ze liesen an där Etüd vu Luxembourg for Finance, déi do vun deenen an Optrag ginn ass an déi ausgefouert ginn ass vun der Lëtzebuerger Organisatioun Human Rights and Finance an der Universitéit vu Genève, datt d'Experten aus dem Finanzsecteur aus 6 Länner der Meenung sinn, datt de Respekt vun de Mënscherechter net eleng fräiwëllegen Initiative soll iwwerlooss ginn an datt et un de Regierungen ass, kloer rechtlech Standarden ze developpéieren. Dat si 75 Prozent vun deene Befroten aus dem Finanzsecteur, déi deem zougestëmmt hunn, respektiv nodrécklech zougestëmmt hunn, datt d'Regierunge beim Erlooss vu Mënscherechtsvirschrëften hei eng Roll spille sollen. A mir kruten et jo och scho virgemaach, déi franséisch Noperen hunn et an alle Wirtschaftssecteuren eben och agefouert, e Gesetz, loi pour un devoir de vigilance. An deem Sënn erlaben ech mer och haut dat en enker ze soen, wat elo viru kuerzem och vereenzelt ze liese war, datt dëst Gesetz anticonstitutionnel wier an net géif funktionéieren. Dat stëmmt esou net. Dat Gesetz, dat funktionéiert. A wann ee kuckt, wat rezent an der Revue vun de Juriste vun der Science Po ze liese war, dann ass et och däitlech, Hei geet et ëm konkret Mesuren, déi kënnen geholl ginn, wéi Der hei kënnt liesen, an datt d'Affer vu Mënscherechtsverletzungen och d'Méiglechkeet hunn, viru Geriicht, an d'Mirna wäert dono nach dorobber ze schwätze kommen, och do dat anzekloen. Also an deem Sënn. mengen mer, datt dat e Modell ass, dee sech net eent zu eent op Lëtzebuerg uwende léisst, mee deen een adaptéiert op eng Lëtzebuerger Economie kéint och aféieren. An dann an deem Kontext gëtt ëmmer dat Angschtgefill vun enger méiglecher Delokaliséierung vun Entreprisen och an d'Feld gefouert, datt d'Entreprise, wann ee Land esou e Gesetz aféiert, datt dann d'Entreprisë géife fortlafen, vue que datt mer jo mat deenen anere Länner, déi schonn esou e Gesetz hunn, a Kontakt sinn. A Frankräich ass dat Gesetz 2017 agefouert ginn an d'Entreprisë sinn am Gaang et ëmzesetzen. D'Charlotte Michon vun der Associatioun Entreprises pour les droits humains a Frankräich huet och ganz kloer an däitlech gesot, et ass keng Entreprise, déi bis elo Frankräich verlooss huet, no der Aféierung vun deem Gesetz. An an Holland, wou se ee sektoriellt Gesetz hunn iwwer Kanneraarbecht, hu mer och mat deene Leit am Austausch an déi hunn och gesot, Et ass keng Entreprise an Holland, déi d'Land verlooss huet. An deem Kontext, mengen ech, ass et wichteg, datt een dorobber och e Stéck wäit an deem Sënn ze schwätze kënnt. Da géif ech och nach gären e Wuert zu enger ganz rezenter Referendum soen, wat elo de leschte Sonndeg stattfonnt huet an der Schwäiz. An der Schwäiz ass et jo esou, et loungen eigentlech zwou Propose vir. Dat engt war vun der Zivilgesellschaft, nennen mer et emol ganz einfach, méi strengt Gesetz, an dat anert war dat, wat vum Parlament virlou, wat vill manner streng an an onsen Aen och hei zu Lëtzebuerg wäitaus manner effikass ass. D'Majoritéit vun der Populatioun an der Schwäiz huet sech haerten Mee quand même, hauch dënn zur Propos vun der Zivilgesellschaft ausgeschwat, mee leider, an der Schwäiz brauch een och d'Majoritéit vun alle Kantonen, wann een e Referendum wëll gewannen. Wat awer fir eis deen absolut positive Message ass, e Liwwerkettegesetz wier an der Schwäiz virun e puer Joer nach Ondenkbar gewiescht. Lo ass eng Volleksofstëmmung nëmme ganz knapp dorunner gescheitert. An och wann dat Gesetz, wat elo automatesch wäert an der Schwäiz kommen, manner gutt ass, wéi mir et gesinn, wäert et awer méi hu wéi Lëtzebuerg, wat näischt huet, well si wäerten awer och an zwee Beräicher eng mënscherechtlich Suergfaltspflicht aféieren, an dat ass am Beräich vun der Kanneraarbecht an an dem Beräich vun de Konfliktmineralien. An dat bréngt mech zu där leschter Saach, ier ech dono d'Wuert och un d'Mirina weiderginn, Mir wäerte jo hei zu Lëtzebuerg, wat d'Mënscherechter a Business ubelaangt,

Computeren. Dat sinn nëmmen zwee Beispiller vun deene Produiten, déi mir all Dag haut hunn, ouni déi net vill haut gelaf wier. Déi, an deene steechen esou Konfliktmineralien dran an do si Realitéite vu Mënscherechtsverletzungen domadder verbonnen, déi an deem Sënn wichteg sinn ze behiewen. Dofir froe mir eigentlech och vun der Zivilgesellschaft, datt, wann dat Gesetz elo mol endlech an d'Chamber soll kommen, wat jo och wichteg ass, datt d'Entreprisen hei zu Lëtzebuerg wëssen, u wat se sech do musse wäerten halen a verschiddene Punkten, déi, en Deel dovunner ass ganz kloer, well et europäesch geregelt ass, an en aneren Deel, do muss nach Lëtzebuerg eng Rei vu Bestëmmunge bréngen. Eng vun deene Bestëmmungen, déi dem Land iwwerlooss ass, Publizéiere mer zum Beispill déi Lëscht vun den Entreprisen, déi dee Konflikt Mineralien hei importéieren. Eis Fuerderung, déi ass an deem Kontext ganz kloer, Jo. A wa mer dat géife maachen, wiere mer och net déi Eenzeg, déi esou eng Méiglechkeet géife gesinn, well an Éisträich zum Beispill ass eng Verëffentlechung méiglech, vun allen Entreprisen, déi importéieren, jo souguer mat de Quantitéiten, déi se importéieren. An an Holland ass och d'Regierung bestrieft, déi Berichter zesummenzeleeën a se liicht zougänglech ze maachen. An deem Sënn si mer eigentlech och frou, datt bei deem do Resultat, wat mer och gesinn hunn, datt och do eng grouss Transparenz do ass, déi och wichteg ass, souwuel fir d'Zivilgesellschaft hei am Norden, wéi awer och am Süden, fir ze wëssen, ween ass doranner an deem Ganzen implizéiert. Ofschléissend, den éischten Dezember, war elo e Conseil vun der Europäescher Unioun, an do ass am Fong nach eng Kéier daitlech gesot ginn, datt de Conseil vun der Europäescher Unioun d'Memberstaaten opfuerdert, hir Ustrengunge fir d'Grondprinzipie vun de Vereenten Natiounen am Beräich Business a Mënscherechter ze verstäerken an och eng Kombinatioun vu souwuel fräiwëllege wéi och verpflichtende Moossname ze verstäerken. Abee, et ass genau dat wat mer soen, et brauch och eng verpflichtend Moosnam an deem do Beräich, an dofir si mer eigentlech frou, datt de Conseil vun der Europäescher Unioun net nëmmen d'Kommissioun opgefuerdert huet, um Wee fir en europäescht Gesetz weiderzeschaffen, mee och d'Nationalstaaten un hir Verantwortung erënnert huet an dorobber verwisen huet. Villmools Merci Jean-Louis a Merci un déi aner, déi scho geschwat hunn. Ech hunn dann d'Éier nach eng Kéier e bëssen op de Volet vun der Ëmwelt anzegoen, deen och ganz kloer an de Resultater gewisen huet, datt dat e Volet ass, wou d'Leit, d'Befroten och fannen, datt e muss an esou e Gesetz Gehéieren? Firwat sinn 93 Prozent vun de Befroten der Meenung, datt sou Ëmweltaspecte missten abezu ginn an sou eng Loi pour un devoir de vigilance au Luxembourg? Ma ganz einfach, well ganz oft Ëmweltzerstéierungen en negativen Impakt op d'Mënscherechter hunn. Sief dat duerch d'Zerstéierung vun der Ëmwelt oder d'Verschmotzung vun der Ëmwelt, et sinn eng Partie Mënscherechter, Recht op e gutt Liewen, op en dréchent Doheem, op Gesondheet, op Nahrung, op proppert Waasser an aner Liewensgrondlagen, déi ganz kloer mat Ëmweltzerstéierungen net kënne méi respektéiert ginn. Et ass also extrem wichteg, datt och esou en Devoir de vigilance zu Lëtzebuerg d'Ëmweltaspecte mat abezitt. A mir hunn och gesinn, an de Jean-Louis huet dat och elo grad erkläert, datt an déi Loi, déi et schonn a Frankräich gëtt, datt do esou Ëmweltaspecten och mat abezu gi sinn. An dat bréngt mech da vläicht op e ganz konkret Beispill. vun der Loi, déi schonn a Frankräich existéiert säit 2017 an déi ganz elo benotzt ginn ass, fir ee gewëssene Projet vun enger gewëssener grousser Pëtrolsfirma, déi mer alleguer kennen, ze stoppen, respektiv ze évitéieren, datt déi datt dëse Projet vun der Firma Total am Uganda wäert d'Mënscherechter an d'Ëmwelt zerstéieren. An zwar huet d'ONG, franséisch ONG, Les Amis de la Terre hunn am Kader vun dësem Gesetz pour un devoir de vigilance d'Pëtrolsfirma Total ugeklot. Déi hu nämlech e mega Projet, e rise Pëtrolsprojet geplangt am Uganda an engem Naturpark. A mëttlerweil, och wann dee Projet nach net ganz ëmgesat ass, déi Pläng fir dat ëmzesetzen, géif heeschen, datt Zéngdausende vu Leit ëmgesidelt misste ginn aus hirem Doheem, datt se hir Felder souwéi hir Kulture verléieren an déi Kompensatioun, déi se géife kréien op der neier Plaz, wou se ëmgesidelt ginn, déi ass, déi si guer net héich genuch, fir datt hir Liewensgrondlage geséchert kënne ginn an hir Mënscherechter geséchert kënne ginn. Voilà, dat heescht dës ONG, dat huet, déi huet Les Amis de la Terre hunn den Total ugeklot am Oktober 2019, well Total dann am Kader vun der Loi ee gewëssene Plan de vigilance hätt missen opsetzen, Hu se och, mee den ass net prezis genuch a konnt net garantéieren, datt gewësse Mënscherechter respektiv Ëmweltzerstéierungen net respektéiert goufen. Do kënnt elo eng Decisioun vun der Cour d'appel den zéngten Dezember, also an e puer Deeg wäerte mer elo méi wëssen, awéifern dat elo, wéi dat elo ausgeet. Et ass also nach enke ganz wichteg, datt ze ënnersträichen, datt déi Ëmweltaspéen do ramüssen. An et ass och e gutt Beispill, fir ze weisen, datt Affer aus dem Uganda elo d'Méiglechkeet hunn, da viru franséische Geriichter eng Kompensatioun unzefroen, unzekloen. Voilà, an dat heescht, dat war och een Deel vun der, vun dem, vun dem Sondage haut, jo datt 85 Prozent och der Meenung sinn, datt missten Affer kënnen hei zu Lëtzebuerg eng Kompensatioun kréien, wann d'Entreprise hei zu Lëtzebuerg dann domiciliéiert ass an hir Aktivitéiten am Ausland oder hir Aktivitéite vun hirer Liwwerketten en, negativen Impakt op d'Mënscherechter an d'Ëmwelt huet. An dës franséisch Loi huet dat eigentlech elo och ganz gutt an dësem Fall vun Amis de la Terre géint Total bewisen, datt dat méiglech ass. An ech mengen, ech loossen, ech beloossen et elo mol dobäi an da ginn ech d'Wuert weider un d'Antonia. Merci Myrna.
Alors, comme nous l'avons vu tout à l'heure, 86 pour cent de la population pense que le Luxembourg sera plus crédible